Hihi nĩ ũrĩ wakinya handũ ũkanyarara mawĩra, ũkarora wĩra ũkona ta ũtakwagĩrĩire? Nyitanĩra na njamba njĩthĩ Joseph Mwangi gĩcigo-inĩ kĩa All Soaps Rwaraka kaũntĩ-inĩ ya Nyairobi, ũrĩa ona thengia wa gũkorwo arĩ mwanake, nĩ arĩkĩtie gũtuanga mĩnyororo ya kĩũndũire atĩ mawĩra mamwe nĩ ma atumia, akehotora na akaruta wĩra wake na kĩo, na ũrĩa ũboco wake nĩ gũthakaria airĩtu na atumia. Gũkũ akĩmaka ndwara marangi na mangĩ maingĩ ta ũrĩa aratarĩria. Ũyũ Joseph Mĩhĩndo Mwangi, na gwitũ nĩ Ũthaya, na njũkĩte gũkũ Nairobi handũ haha Kariobangi, ngĩcoka ngĩona no njũke njige wĩra wa ndwara haha Allsoft. Gũkũ nĩ wa gũthondeka ndwara, gũthondeka atumia na airĩtu, na ona rika rĩu inini nĩ thondekaga ndwara na eyebrows. na gũtũra matũ na nĩ twĩkĩraga nginya hina ya black na tũgekĩra temporary tattoo Nĩ ndutĩte wĩra kwa ihinda rĩa mĩaka te- tena ũguo na nĩguo ngeretie na nokuo ndĩaga na nokuo ndũire ndutĩte Mwangi nĩ augĩte kĩo gĩake kĩna umithio kuona atĩ nĩonete maumĩrĩra maingĩ na mega. kwa kĩhinda kĩu ndutĩte kwa mĩaka ĩna Nĩhotete ngathiĩ college na ngeka nginya kĩndũ ta driving na ngeka makanika. No ona kũrĩ o ũguo ndagĩte mathĩna marĩa ageragĩra rĩrĩa arĩ wĩra-inĩ wake amu no nginya aikarage akĩmenyaga maũndũ merũ marĩa maraumĩra megiĩ ũthaka nĩguo kũgacĩrithia biacara ĩno. Thĩna nĩ gũkorwo client no aremwo nĩ kuona maumĩrĩro makwa ũrĩa expectation ciake nĩwona kana ũgakorwo kambuni iria iratũrehera product no ikorwo ciĩna thĩna fulani rĩu blame ĩgakorwo nĩ niĩ no nĩ a certain company tondũ nĩ njikarĩte na product rĩu ta rĩu twĩ- twĩtĩkĩrĩtio ruro nĩyo cutex ĩrĩa namba ĩmwe rĩu no ũkorwo wĩna cutex ĩngĩ ya mũthemba ũngĩ na ũkorwo tĩtarĩnjagĩrĩra order nĩngeretie kũmenya the most ĩrĩa mendete na ngathiĩ ngakorwo ndĩ na chat ya kũmenya indo icio nĩ ĩrĩkũ na cutex nĩ ĩrĩkũ ĩrĩa the best Kĩoneki gĩake nĩ gũtherema na kũhingũra studio ya kũhe anake mĩeke ya mawĩra. Na inyuĩ mbeũ njĩthĩ, iguai motaro ma ũmwe wanyu. ndĩrenda kũiga studio harĩa kari- harĩa hakuhĩ na, na Equity ndĩrenda kũteithia rika rĩrĩ rĩnini kũrekondi nyĩmbo ciao njava njĩthĩ wĩra nĩ wĩra na nĩ kwĩragwo u- njĩra ĩrĩa ũkĩrwo kũwamua kũrora ũngĩmĩ we nĩ ũtuaga ũmũ- yani ũtũrĩre waku wothe wĩ moko-inĩ maku rĩu ũngĩuga ũmũthĩ ũrendia ũrendia njũgũ rũciũ ndakora nĩ ũgakorwo wĩ wĩ mũndũ wĩna kĩndũ gĩaku wauga rũciũ nĩ ũhoro wa ngari rũciũ ndakũra ũgakorwo ũrĩ bara so god give you what you, you, you said to do mm. yeah, you desire no ũtũmĩre hakiri ciaku kuona ũboco wa naihenya kũ kũnyona Mm, namba yakwa kwĩ namba ya obici kwa mũndũ ũrĩ serious nĩ 0718 21 92 27 namba ĩyo ngũkũhete ũthiĩ hau facebook ũmĩkĩre gwa search wamĩkĩra gwa search ũ- ũ- wa click nĩ gũkũrehera rĩtwa rĩakwa rĩrĩa ndũmagĩra username kwa facebook tũthiaga ũkaigua rĩngĩ man twĩ machako ũkaigua rĩngĩ twĩ kasarani mohiki very prominent so ũngĩkorwo wĩna ũhiki waku ngũka na njeci ĩmwe ĩyo na nĩ ndĩrĩ haha Ah, tũnge na tũthondeke ũhiki waku wagĩrĩre wega biũ yaani ũngĩkona kĩndũ gĩothe kĩega nä kä rutä irwo wä ra å gä korwo na kä irä ta gaka karutä irwo wä ra ta å yå mwega å guo ona må ndå å rä a å raruta wä ra å cio ena quality. na nĩ ma mũgĩkũyũ ndahĩtĩtie akiuga atĩ wĩra nĩ wĩra na wĩra no ũrĩa ũtarĩ mwambĩrĩrie na ta ũrĩa njamba ĩyo yatũtarĩria nĩ atĩ nĩ akoragwo agĩtĩa wĩra wake amu nĩguo ũtũmaga gwake kũnunge gĩtũngũrũ one gĩa kũrĩa gĩa kũnyua kana gĩa kwĩhumba. Handũ-inĩ ha Gĩkũyũ TV, imathĩro-inĩ, niĩ njĩtĩkaga Mũthoni wa Wangari.